Pi man, wamito ngat ma omako lok ma cego cego i Ginacoya ma kicoyo lok kom mego, en bikwannewa kany ci wamiyo kare bot mego wek en ko lok ki doge dong i kom gin ma Catan obedo ka tiyone ki gin ma Lubanga otiyo. Wabiwinyo mego ki nyiye kombeddi-ni. Miyo naka ni pe wanyute i kin jo ma ginyute macalo lutela Pien en dong tye latic i dyewa kany, wek wawiny ka olokke.
Caden pa mego kit ma acoyo kwede, mego gilwongo ni alobo Dorian. Mwaka-ni tye miya acel ki nyig angwen. Mwaka-ni dong tye miya acel ki nyig angwen. Wonne onongo kilwongo ni Moro i guce me koyo amaa. Minne goro lagony me koyo. En onyomme ki mujee ma kilwongo ni Ejiera Ojubi me Pajar. Lubanga ominigi lutino abiro. Obedo lutino anyira abicel ki awobi acel. En otiyo tic macalo lapur. me pito gang. En olarre ma alip acel miya wangwen pyeraboro wiye abicel ki i dog akako i buto anaka kany. Jami maraco ma Catan onongo otweyo ki iye ma obedo timone, me acel waco kit man ni mamane nyo obedo twon ajwaka ma pe twere, obedo latyet. Ci i kare ma en dongo, en ebedo lated jok eno-ni, dok jok ma en etedo-ni cito camo ki i wi dul, wi dul aye obedo meja ma mege ma en camo ki iye. Ki dok wonne bene, en obedo ajwaka ma kilwongo ni, nongo tye ki jok ma kilwongo ni jok Lubanga pa Acholi. ma kwoto kor dano-ni, wora nongo mero kor dano. En owaco ni i kare ma minne game ki ic, ci ma nyiminne otere en otyero bot jok, jokke en lwongo ni ocam dano weke kinywale maber. I kare ma en tye i ic-ci minne nongo ilwongo ni. aculo kwor. Pien ni jok dong ocako nying meno ni aculo kwor. I kare ma kinywale, gityer ki jok gibedo ka biyo. I kare ma kinywale ci gibedo ka biyo. Tye lum mo ma tye i dog kulu ma kilwongo ni cwici wek en edong maber. Cen ibiyo cwici i doge ka en imato.

Dok bene en gimiyo ka dano ma wi lor jokke buto i kore, ka en etingo ka ajwaka lor jokke i kore. Nino mo acel ma itye tingo dano ki i kore ci dano ca opoto ki i kore, ci wa in ibolo jokko piny ci dayo wiyo pe twere i kare me woro jok ma mege. Ki dong bal me woro jok mukene ma itiyo, in onongo nyar mo acel pe in onywal. Ci itito ka titone, wek atwer myero nyarni onywal, pien dong tero omako maromo pyeraryo i wiye pe nywal. Ci igame woko bot ajwaka, ci ajwaka wek myero en dong larobo ot, lagwe wan wangeyo ma bedo i but ot kenyo larabo ote. Ci igame i dog gang, ci mako larobo ot pe obedo yot bote, icenne imake pe make. ci ajwako ni myero idiyicwiny imake, ci ineno ma acel acel imako, ci cak lere owoto obino opugone i cinge ci bol dok lere owoto odoko lok cen, en ajwako ni diyicwinyi ci imako itweyo lere owotoni ci wek wii ityen nyari, wee itiyo meno ma obedo mwaka adek mwaka angwen nyar iye pe. ci dong itamo inongo ni en myero iwek kong nongo gwaro doko bedi. Poggi ki meno, lok inongo myero dok item lok icel. Itye ki woti mo acel ma lamera pe twere. Ka omato kongo, pe lwokke, dok bene pe camu. En latin onongo ilwongo ni oto ojuc luro, ma gin kare tye latic pa Lubanga Assistant Bishop. Odongo cing opwo en. En ocito bot ajwaka ni ka twero myero onong yat ma gengo mato kongo pa latinne-ni. En i kare meno okono ajwaka ni yat yat tye wa i pii wa i lamin oto. Ci ocito miyo idok nongo pe dong idok. Ekuro tama calo kene aloko bedo ikom aa ikom wele ento ekuro kwe yat calo bedo egamo ci inge convention obino iye anaka en omiyo dong wele ogonye olarre omiyo onongo yat me cango kongo momiyo wele en niang macalo en pwoyo ni wele ocang ki i kom obedo lanyne i poto Yecu. Ci meno ye caden ma cego cego ma mego omiyo, ci i maka en obedo ngo? En bene onongo larre, ci en romo medo dong i kenyo. Ah, i kor Rwotwa Yecu, wamako ma cego cego ki kalam, ento en Rwot gin ni en. Rwod lok-ki eni ni, ma en aye kom Lacaden kikome-ni, wamito ni en dong otittiwa lok ma wacoyo ma kimako-ni. En kong otit ki doge kit macalo Catan obedo ka yelle kwede, ki ngo ma en ebedo ka timone. ma peya Lubanga olare, ka dong ki i ngeye Lubanga dong olaro en, dong wabimiyo kare wek en mego ayega otiti. Cwal gin ma cok bote, cwal obote nyime ki kome. Aa, man aye mego ma en aye Rwot caden man ma kikwano macego cego-ni, en bititone ki doge, ki kore kore, ki dwone kikome, ma wan wawinyo kacel. Mego walegi, ye wek itittiwa. kit macalo yam kwoni obedo kwede i wi lobo, kit macalo kinywali kwede. Lok matek.
Yecu. Dano mo ma jok oloyo, jok oloya tutwal pien jok ocako an wa ki i ic pi maa, maa otinga ocito ocira bot ajwaka an pud atye i ic ki meno en nywali litine to oko. ci jok ca dong ocito ci owacci in dong iweko inywal latinni to oko, an dong abiculo kwora i dyereni ci myero aketo nyako, ci ka aketo nyako i bukati woko myero gilwong ni aculo kwor pa jok ma i ngom. nongo an dong aculo kwor woko dong an jok me i ot, ci margi dong omako en nongo ka omako en nongo kinywala ka kinywalo an akati ma odwoka bot ajwaka ka odwoka bot ajwaka, ajwaka wa ci myero acul kwor dong inywal dong anywal, inywalo ngo? Iwero anywal nyako. Wai nying atir obed acung i kin pa jok me ot. Latin ni ene ni pe ipit ki cak keken, latin myero obed te camo lum ma i kulu. Ci dong mar dong waci lumme obed nining en wai icit ijako cwici ma i kulu ma kijwayo ki awal aye in ibino pito ki latinni ni wek ka tye ludong wek cwinyi obed ngic calo ipigi ma i kulu, man dong lok ajok kene, maa dong ocako oer oer dong ocako ticce dong dong biyo lum kene ngwedo lum cito i kulu ngwedo lum me acamana ngwedo lum me acamana Abiro oko man, ma dong nyako dong cito kulu jwayo awac kene, ma awaco ni in dong cak dong jako cwinyi keni dong ka inywoli kunu, an dong agamo dong ao loko. Ci an dong acako ka ao i kulu, acwo kong onyo dye lum mukwongo ka acako coto kweyi me jwayo awac, nongo anyamo cwinyi ma koma ope, adok gang abedo kumeno kumeno kumeno. Man alanya jok mubila mogo mulanya kede en ki doki wora bene obedo ajwaka me magi dano, maa bene obedo ajwaka me tyero tyer gin joni weng dong dok oloyo yoko weng oweko jok dong oloyo o dong i kweci kweci kweci oweko en dong ma dong aditi Mar ya dong iyubo jok ayubo jokke dong iketo an aye atedo, atedo jok ki cinga-ni ma Lubanga otweyoni ka atedo atero cam ni wai ater kweri ter iwi kom dul atero aketo cam i wi dul pii-nu bene kunu pien jokki dul aye dong mecane kwija dong ber pe angeyo Joko cam otumi weng amiyo pii aloko adwogo man en aye alac na jok obedo ka lac na keni en ajwaka pe loko kom lok wanyo pok lok ajwaki jwaki bwolo dano ba Kun nongo Lubanga nongo oketo ngat-ti ni, an Lubanga aye oketa pi jok ma jwako jok ocito ni idwogi ni, man cadenna mega ee ma an amiyo. Ki dok me aryo, caden me aryo, lok kom kongo pa latin ma mega. latin dong mato kongo keken cam dong pe latin dong lwok bene pe latin dong oballe woko dong lok kom kongo meno doki an dok atingo oyoo acito dok ka tyet bot ajwaka ajwaka ni gilwongo nyinge ludol. Lwak aye tye ni koc kom acel aye ka tyek i dol owaco ni lamere o awaco awo ai o ber ci ingo marac awaco ni okiyo kome dong obale wek a oker dong kwo i o nyim jok dong kwo dong bale ko bedo bu a dok awobi an awaco apwoyo aya en dong

Tung lee Tung lee pong cania
Odero en aye cania pong cania Tung lee ma kiwoto iwoto iwoto iwoto iwoto iwoto Kikwoyo itika i komgi.

Odonyo ka lworo der det det det det det. Lengi dong kene.
Lengi dong kene.
En odong dong ya lamera lok ba. An we alok adong peke. Pe dong abe lok. Kombedi pe abe lok dong. Ni ah joni dong obiro ni wek dong in tet yat pa iye. An we an adagi. Adugu diki. Ci en dong we ka dong idugu diki dugu cawa dia we dugu cawa. Aya wan wakuri.

Owacci, Wo, ityeko ot woko dong. Ludol in icito i gange. Imito Jwaka ne nyiye ludol. Eh, imito weri, imito cweri, kumi ni imito bedi wi lobo. Pe idok gange ludol. An awe an da adok kwo. Wacci, tim kumeno. Aburu gang meno. Idiko kony meno yoda ci gidugo woko dong. ma pe dong adok dong ka i ajwaka ni eno dong aya atye ka bedo ma oromo mwaka pe ya mwaka bene kon ben tyeno kon ben con o tucu jiri tucu jiri mission day ma ki tucu iye jiri i gang ngo i gang kwan ki emec anaka i meno joni meno en en en en ngati ni cito tyeko kome dong jo ocako lwok ko dong me cito ka mat dong naka jo ni cito dong gio woko ka gio ginongo lumor ki luraco kwon ki teng gul tung ca myel ni waa waa myel ni myel dok oming oming dong guraco kwon ba man ka gibako abaka moko Romo mere mero mere kun nino ati kono man gin dong aya kon ca kic oa oo winy ki i kin dano ci langolo i wi jami ongolo wigi oo weko ajoliwu wek ityena apwoyiwu.

ki gin marac larre wunu en latin acel atyeta kome tugi larre o en dong okwongo larre iye lamero dong otu larre lamero ma gityeto kome ni otu larre o wa ki cilo kome ni weng cilo kome wiye laeni wiye otin pe keto pe keto bene pe lwokke bene pe camo dong aya ki inge dong en okwongo larre o luwotgi gucako laro awany bene ka luwotgi gularo akic ocokogi dong ocito dong i gang gony jo dong gicito i gang gony omigi cam jo dong gibedo wa otyeno o ki wor jo dong ocako kwor doki
omero dong ocako kwor ma gin dong olaro omero ocako kwor
ma kwade atabo. ma kwalo cwan, ma kwalo kom, ma kwalo cibiria, jo ocokogi dok kede baja loka baja iwaa en mono ma kome col icuci pe ogudo gin mo pe omedo gudo gin Lamero-ni dong pe okwalo mo jami. lamero pe ogudo gin mo dong gumedo yako ma gidwogo ki ingeye lok bino i korgi Nia jo ma wogo gulare i gang awobi pa ja wogo gulare i gang cem mece gucoko je ba mor kola we myero gudwoke man lok dong bino kuma ci dong ka ka ka giloko kuma en lamera dong ocako wot bene i kingi doki we wadwoku gin i cen gun wudwok gin i cen man eni pe waci wukwalo gin maber. wun dong wutin ni ene ni ti gin maber man ka neno ni wukwalo jami ata weng raco ma wukwalo pa Lubanga kulu waduku
en dong ocok ki jami bino kene
meno aye kite calo lara omako ki lamer ma kicito ka tyeto ki kome-ni.
Lamerre olare larre me ada, luwotgi ni olare larre me gope dok gudok ka kwalo kwo.
Wek dok e, wa, wek kong lok mogo ma wa, wacoyogi ma naka ni kikwano-ni, wamito en dok kong kutittiwa. tye jami mogo ma wacoyo ma en otito kong dok otittiwa wek kipeny en kong tye jami mogo ma myero en dok kong otit wan wawiny. Ki nyere ma nongo pe nywal-li kono? Nyare ma nongo pe nywal-li kor lagweno nyare obedo woko mwaka adek angwen kwija pe dok nywal. Onongo lagwene etimo nini? Lagwer amako laromo ot oo. Ma ajwak aye owacci ni ngo? En owacca wa imak laromo ot ka imito inyari nywal mm. ci awaci laromo ot ati kwari yab dero mm. en na jwak aye oyabo wi dero yabo dero adonyo i dero anongo laromo ot awaci laromo ot pe pien alworo mako mm. na peki nining romo ot tye i dero piny

amake acito amako latir i cwiny amako aromo ot ci akati kede woko me jwec wai dong iyec dong tol towi itwe ityene wek in ilwor ki nyako ni tyene angwen jwer dong loyo ku dong nywal woko atweyo ka atweyo alworo nyara ada ki ngwen cako dwoko larom ot adwoko tung par pien en onongo obino botwa wan watye alwoyo obino bot acwaka ka adwoko ka en odwoko nyako ori dok mwaka angwen abic mwaka angwen abic pud peya onywalo larom ot peya okelo nyodo peya okelo nyodo an dong atye kunu bene an weng dong atyero kome kong In dong diwa i to dong ba to ma imaka an bene ato ku jo munywal ko opol an bene pe abito pi nywal en bene oloko dong kumalo aya latin nyare ocako nino mwaka angwen abic nyaka nyaka oyac dok pi angwen neni pi abic-ci

Kare ma dong alarre dong lok-ku dong pe. Bedo dong idimo yweyo dong. Adimo yweyo gine man dong alar Lubanga i nyim Lubangana dong ci olimo yweyo maber. Jami pa jok onongo tye i gangi. Jami pa jok onongo tye i ganga. Calo ngo? Onongo tye nino ma kare ma en latin ilar. Eh.
Onongo tye latin amo. abetimo abewero jok i kome ka awero jok i kome en nino ma awero jok i kome tye nongo olarre kede en dong tuc kede onongo ajwake i ot latin donyo ki i ot ka yenyo mere ajwaka dong me aryema nyo ki jami bajwaka wek ecok koko ci ajwaka dong onongo En dok odok ka yenyo dok ka gamo taa i odi kacel-li, dok olwiyo. Dok olwiyo ki jamine dong. Tingo adukune dong ka i maro ot ocito. Ka ajwaka dong ocito ki i ngeye, en ot jok eni latin otoro woko, ojobo lobo obino otoro ot jok nyur-ri woko, otoro woko tik tik tik tik maber woko.

Wukaŋo pena atir pa amine-ni nyo tye bene i nyima kenyo, epuro weng, ka epuro weng, latin okato ocito ocoko tar kwede oduro i kom okamu, cuba marac rac dano omato kikoko weng oduro i kom atatabuni, jami weng kiduro i kom atabuni, ocako kelo mere mamac.

En latin-ni en omako gin ma wiye odye-ni muwango. Wango ojoko weng dong. Wango ojoko oko ojoko ki i ot piny wango weng. Aya poi tutwal mego poi tutwal poi cadenni ah, poi cadenni matek tutwal kong wadong cingwa wapo mego tutwal pi caden ma en otito kite calo ojoko lanyo en kede. Odanyowa ki latinne, odanyowa ki nyare, ki anywa ma jok obedo ka nywaro en kede, wan wawinyo. Ka iromo porone ki meri, in bene ipo ki meri ka pud tye ka lenyi, caden amegoni romo gonyi. Wek kong dong wawiny caden mukene ki i kom bot en latinne kikome ma en onywalo ma onongo obedo lamero-ni ma Lubanga olaro ki i dog mero-ni wek kong wawiny caden ki bote. Wajoli latin pa Lubanga wek imi caden bot lwak pa Lubanga ma gitye ka winyowa ki i wi lobo. Ngo kikome? ma in ingeyo i kom rac me kwo i cing jo ki ber pa Lubanga? Wajoli.
Ber ki pwod Rwot Yecu Kricito. Ah, an ma acung i eni, ah, mukwongo Amwoto wun ducu i nying Rwotwa Yecu Kricito, kacelo ki wun wi lobo kulu ma i caa man wun wutye ka nenowa ki i ginanena ma tye i yamo. Aa macalo Lacaden pa Rwot Yecu Kricito, ma Rwot Yecu Kricito oyaka ayaka, omaya amaya ki kanya ading mukato kakare-o. Mwaka ma kinywala iye obedo mwaka alip acel ki miya abongwen ki pyeraboro wiye angwen. ki pyerabic wiye angwen ki ma woto ki cwiny ki pyerabic wiye angwen kinywala mwaka alip acel ki miya abongwen ki pyerabic wiye angwen komera tye ki mwaka pyerabicel wiye abicel nying babana ojugi i jira kaka pa wora pa ja pa ira nying mamina alobo dorin kaka pa mamina koc ama An latin me namba aryo. Mamina onywalo litino abiro. An abedo lapur. Caden me kwona ma pud pe ya Lubanga olara. i kare me dongona. I kare ma Rwot Yecu Kricito pud peya olara, gin ma an abedo ka tiyone matek dong ma lwak ma Catan obedo ka tic kweda iye matek tutwal en aye mero ki kongo nyo mato kongo ki mato taba. Abedo lamero ma onongo aloyo aloya ki i kin bulu luwot i kare meno me kakana dok bene an aye onongo giora kare ducu ka wilo kongo pien engeyo ni atwero kelo kongo makec ma romo gonyo cwak welo ci an apwonye kwede en ki oro o i wilo kongo alok adoko lamero. Mero man odaa me, Catan dong obwoya, ka buta bene peke, ame, wiya ni bene dong pe angedo, ka ce tyen ni amito ngedo wiya abedo i wang oo ci akwanyo dog mac kiti eni aya aketo iye wiya ni eni ka man, aketo dog mac aya atimo ni caa ni caa ma nongo ngwec koma ngwec yer duny ka dong acako yweyo dong wiya. dok bene walwok bene pe alwoke ki mer man oda amer bongo ma an kibol kimina bongo ka kimiya long bongo ni eni long tungcel amaro cabit acel tungcel amaro cabit acel Angolo angola pien kare man pa amin amin Betty migi onongo dukan matir peke bongo matir pe angolo ki migi lutino ka aminigi nucu me tango lutino nyo me tingo lutino nyo me buto pa latin en longa ni aye an acato amato kun tye i koma paka amato amito ki tyekone. man gin ma an abedo ka tiyone matek ma Catan obati kwede i kom kwo na matek adada ni en aye imero ki kongo. Ki dok bene Catan obedo ka tic kweda i lok ma dok koma bor. Catan obedo la ka miya me bedo lamal gang ma an bene abor ni abedo ka tic ki mon ma dong oteggi nyo tekki mon ma lumero bene. Wora, kanya wamatte iye, ci ijoko wona ma bedo lamal gang, nyiya bene onongo dong gilwongo ni otwac, pe gilwongo ni oto, pe bene gilwongo nying joc mo bene i kome. Mada aol, mada aloc, ci i kare ma dong atye dong ka mak ki ka mal gangi ki ryo pa atoko ducu, ki bene dong abedo latii bal mapol ma dong ocako tyet, Ka mamina ocito ka tyet, ci ocito onongo ni jok munu aye obuto i koma, jok aywaya aye obuto i koma. Ci jogi ni eno ni ma obuto i koma ni ka an abuto, kara dano buto piny ka yweyo ni nyo kore i dyewor ni, kore odyecengi. Aneno gino ma tuc ma titidi macol ma titidi ci ocako bino madit, madit, madit, gin onongo obedo Catan. Ka loko ngeye ka man, ka bedo yoko i ngeye i koma ni nyem. Ka dong obedo i koma, an dong adange dong pwoe. An angeyo ni dano tye ka winyo dangena, kare man nongo bene ngat ma winyo dangena bene pe. Ka koni pire kene ka cako a, tipo mapek, tipo madit, tipo macol cok ki kome-ni. Olanya pi wel mwaki mapol mada, akok dok akok dok akok. Ma oo wa i cer wa i kare mo ma aloro wiya ni otti myero adereo. Gin ma dong ocito ci konya acito ka mako waya kene wek agony waya ci waya dong ket cub lwet ciya ni eni. Awoto ki tek tek awoto ki remo ni tir ci atugo ber dok opinya ati i ciya-ni kama an kena amyero dong ato oko pien ni ngo kongo ma amaro bene dong onya dong ki i dog kakana dong obed peke ki kit kit ma bedo adoko bene dong ata ata lamal gang bene dong pe. Ki jogi bene wutye ka lanya abedo dong kwede kite pien dong an dong ato ato. Ento gin ma dong okonya en ni icito ka gonyo waya aye oweko an aloyo onongo koro onongo arwenyo mere kwona keken keken mono jok mitte neka o dong onongo aneka. Ka dong oo ki i ngeye i mwaka pyeraboro wiye adek ma kikelo Mission Day i anaka, kare me kelo Mission Day ci kicwalo dano ka tic ojiri meno i mwaka ma an dong alak ci kare ma ajolo ki Laput Yecu Kricito. Mene i nino ma bene cucut aa ki ka larre donyona i ot taba weng, ngwec kongo weng dong otude dok orac i wiya. Kun maa onongo otyero, ento otyero-ni pe okonya. I larrena aye oweko Kongo a ki i doga, mato tabo a ki i doga, jok munu man otye i koma, tek pa jok oa, tek pa jok cen aywaya okato labongo i dyele, moni waco ma onongo dyel ki colle di. Meno lar ma aneno, tongo ma Lubanga otiyo kwede i kom kwona, ki ber ma Lubanga otiyo kwede i koma. oyabo wanga, omaya ki i cing jogi, okwanya ki i gin marico ma onongo obwoyo kwona. Aa, ki i nge ber pa Lubanga ma aneno i kare ma dong alarre, amoko ada ni Yecu Kricito laro dano. pien Oma acel oyabo wanga, ki bene ka iwaco ni abicwali lacu odwa, ci bene aneno bene otimme i kom kwona. I kare ma watye ka wot me tuco jeri i ceng cabit kiti eni, ci wadonyo i dog gang mo acel, ci en ki i dog gang enoni, aa, won gang ocako wai ni pingo an awoto ki litino anyirane kacel ki min ote ki jo pa kakane nyo mon ma kakeco ki litino anyira ma gularre-ni. ci weko in kobbe latin aye boi lamony bene ba lakwena bene ba tye kobbe ki ludoko ci obino i koma me cako gona pingo an awoto ki litino anyira ma gularre awoto ki mege ma gularre ki larre konye pe I kare mubino cako gongona, an dong anongo en oketa laa keken, myero pe aluci. Gin ma dong otine i gwang cani, an acako wer wi lobo kulu. Kare ma apako wer wi lobo kulu adiyo ki Baibulla dong angeta, en tye ka donga, en tye ka gona, en tye ka nyonna, paka naka naka omyero eti wekka wai ni dong komi gum pe dong abed neti. Pire kene, meno gin ma otine. Atwo i kom lar na pien aniang ni kimyero ni aloji onyo ayeti onyo ago wek lar-ni orweny nyo. Ento pe aye. Ki dong nino me acel jo me i lum gin gubino gumaka macalo mony ma onongo gitye mony ma onongo gitye adwi ma gitye i lowa. me Acholi en aye kony ki jone. Ci i kare ma gutere i lum, aneno tango ma Lubanga otiyo. Pien wek myero gitera bot jo ma gilwongo nyinge ni Wu Ayu wek ongol kop i koma. I kare onongo dong atye won kom me anwoya, ah, atye won kom me anaka ki alero kacelo ki goma. Ci i kare ma gicwalo ripot bot jo Wu Ayu cawa aboro dong oromo, ci jo Wu Ayu waci ni,

Kicako pwota. Odoma acel aya awinyo ni odoma kun peya acako kwero i kong walego. Kare ma walego lego timo titap awinyo gugamo ni amen. An bene ni amen agu. Man dong lok dong otum. Pien dong tyen lok ni dong obed kita kilego. Banga pwoyi. Lok anam acel ma gitye ka pwota ene bene agiko kwede ni Yecu mak kwo Yecu, nyut tweroni i dye tim. Yecu, mak kwona. Yecu, nyut tweroni i dye tim. Tim, nyut tweroni i dye tim. Odoo tye ka kok, odoo tye ka kok. Awinyo calo itye ka gwedo gwel, likwet, likwet, paka naka naka odoo pyeradek, odoo pyerangwen, paka naka ka kioyo dong aa ki malo dong weke. ka man atir, ci gipenya ni komedi wan otimo bal wa i bal mukene weng dong walego dok waromo i lega joni dok ogamo meno weng agikkine i kare ma dong gigoya gilunya woko dong adong nono cen dok ci apote i kom nyako ma pud kimako amaka gumaca ci ladirowa ni mor okwelo wa en ryemo cen oter cen-ni ka pe oryemo dong oneko nongo dok askari obiro dok ocito kwede. ka temo doki niye wek iryem cen ka teke pe iryem wek iniki o joni orumi o kama nyako ca kok bino kama ca cung me acel awaci ni Yecu nyutti ni tweroni i di tim pe tye jok mo ma naka yam ocung i nyimi i nying Yecu Kricito me Najaret ai kati ci wang nyako ni tai ci obino waci ingeya

Nino adek ka cwiny pa Lubanga ocako kwanya ki dye tim, meno aye gin omoka ni Yecu ka olari, olari ma pe dong owili, omiyo atwo iye. Kitongo mapol ma abedo ka nenone ma Lubanga otimo i kom kwona. Before Rwot Yecu maro gin ma an aneno, ya dugi me larre pol. I ngeye cucut dong, kare ni Eunak tye onongo won kom me kanica. Ka dong Eunak tye won kom me kanica, kare ma dong gigonya ma dong atema atema atema di tim nino adek ki nying me to, adugo gang. Ka adugo gang cutcut, Kimiya rwom me ridona ki i coc ma tye Chosen Evangelical Revival Church a ki i Wong Kong. I ngeye tek aye ah, ladit ah, ma loyowa en Yosef Otun dok ocwalo rwom me as, Asa Dikon ki i UK. Ni George oto, in bene ibedo Asa Dikon. Ikera dok Asa Dikon. Tiyo dok oo i ngeye I mwaka ma romo aryo adek kimina dong kom me bedo Assistant Bishop, ma wa i kare-ni eni atye Assistant Bishop, ento dong pe atye wac kit ma naka yam kilwongo kwede. Bongo ma naka yam abalo, bongo dong odoko larema, dong odoko dong gin ma amarre. Ye wiya ma naka yam alanya, ma naka yam Lubanga omiya man opa gwoko.

atye ki Aramacan opii ki omiyo ka aneno gi pii gi lit i cwinya pien an awok i peko ki jo ma pe gularre aneno gi majugi uno gi pii gi lit i cwinya pien an awok i

En en ki kome wi lobo kun onen giu. Man en atin ma Lubanga ah, mego ma Lubanga omiyone. En dong tunye, en dong dit. Bagi para pa Yesu. Man aye lilaro pa CR mucoro kede ogudo wa kom an ma kum beda tye ka lokki. Nongo bene abedo i alany pa jok acel-lu. Ento Lubanga otyeko laro an. Nya kilwonga ni Jennifer oto. Nongo cen kilwongo an ni Jennifer acen abedo ka camo cam pa jogi. Ento kong bed acamo cam ma Rwot olonyo pi poto pa Yecu. Buk ma Lubanga omiyo woro kwede tyen apar wiye adek. Apar wiye adek Lubanga okwanyo abic. Nying cawa man Lubanga ominiwa, nyinge owiny nying cwan pa Lubanga, nying cwan pa Lubanga kiken Rwot omaya cayi mon pa obino kwede, Rwot omiya pa olo kwede, wa Rwot onyuta yo kwo, Rwot ogen Rwot pa obino kwede olo kwede wa i kom litino weng madito Rwot ogonyagi. Rwot ogonya i cing bal, Lubanga pe lone pi wi lobo kulu, pe lone. Aloo i jok Cira, ajolo Rwot ei Meno me agikki kimar pa dong, Lubanga. ajolo Rwot Meno gonci. yomit ma Lubanga omiyo botwa obedo kumeno. Meno dong ber ma dong ot ma Lubanga aye ocung iye, ot ma Lubanga aye olonyo. Man bene en aye lunyodo pa program coordinator ma mewa ma en nino ducu kubowa i yamo ma gilwongo ni Mar Moi nyo Omaya Cimon ma en tye ka telo program eni ki Kampala. Pwoyo matek. Pwoyo Lubanga. Aa i pol Lubanga. Pud watye kacel ki wi lobo eni ni pe ododo. Nino ducu abedo ka puro wi jo ma ginywako program eni botwa ni wan CER wan pe lubok ododo dok bene wan pe lutim goga. En ocokowa kany wun wunenowa ni pe wacoko lugoga. me bino ka timo goga ki nying Lubanga, pien i wi lobo kany tye jo mukene ma Catan omino gitwero me tino lonyo ki nying Yecu, pe ki nying en Catan ba. En opanneo i nge nying Yecu, ci gitiyo lonyo ki nying Yecu, gitiyo lok me tao ki nying Yecu, gitiyo lok mapatpat ki nying Yecu, ci Gin onongo pe tye ada ki tung bot Lubanga nongo tye i goga. Bedo ka tiyo tic goga ki nying Lubanga, tiyo tic goga ki nying Lubanga. Amito awac botwu ni CR pe tye ka tiyo tic goga ki nying Lubanga. Gitye ka tiyo ada pa Lubanga ma in iwinyo caden kite calo Lubanga gonyo kwede ki labal ma goga pe gonyo labal. Tic goga pe gonyo labal, tic goga pe cango labal, tic goga pe ryemo cogi jogi madongo calo kalawinyagi, calo lagorogi, calo jok lokagi, calo jok angagi ma tekgi otum ki i lobo Acholi, jogi mogo tekgi otum ki i Lango, jogi mogo tic tekgi otum ki i tung Kongo ka ma yam ciyar otii iye, tekka jogi otum. Goga pe lwenyo ki joki, pien en joki aye won goga. Pi man, ka iwinyo caden pa laditti eni-ni, ka romo konyi, ibebedo ngat acel ma Lubanga okonyo.